Ey nos ta aki nan den boca de moros anto bo ta puntra bo mes unda ta boca de moros well aki ta fake anto mi tras ey tin un mecanismo di defensa cu tin un nomber particular cu nos ta papia di dje despues. Ke tu bay bo por mira piedra nan di antes. Un kran di e tempunan industrial stashoná riba e fundeshi. Aki tabatin seis kayon pa protehá fuik. E kos ku bo ta mira einan, esei ta Fort Collenburg, anto e ta yamá asina pa Jeremias van Collen. E gobernador den e tempu ku nos ta papiando di dje. Awor por ta bo ta puntra bo mes, Kon bin e lugá aki a bai di boka dje morros? Pafèk, esei tin di haber ku ora e hulandesnan a yega akinan, a dona wak e entrada di fè ku ántes tabata muchu mas smal ke ta awor aki, a dona kambia e nòmber, yam'é lefèk, ku ke men trampa. Ku un tiki imaginashon di bèrdat bo por mira ku e boka òf e entrada di fake parse un trampa di piská. I kisas e mihó komparashon lokal aktual ta un kanaster. Aña djisiete dies, nue bor di anochi, noticia ta plama cu Gobernador Abraham Beck a muri. Pero el a muri di un manera hopi straño. E tabata bon bon. Un dokter a pasa cerca dje y djis despues el a scuma for di boca y su bariga a reis. Un articulo ta mustra cu e simtomanan ta indica cu a venene. Ando esaki ta e cos straño cu.

Hasi negoshi ku fransesnan no ta nada malu, pero Fransha ta den guera kontra Ulanda i esaki ta pone un hende kuestioná Van Keulen su lealtat. I tin un kos mas ku Van Keulen a hasi, el a kita tur hende ku tabata kontra Fransha pa e por hasi negoshi ku Fransha, el a saka nan tur for e gobièrnu. Anto kapitèn luitenant ku a kuminsá sospech'é di korupshon, el a laga ser'é ku intenshon pa mat'é. Pero ta netamente e kapitein-luitenant aki tabata esun ku lo por a train e militarnan i subi nivel di Kòrsou su defensa. Pero, Van Collen a laga ser'é. Kiko e konsekuensia ta? Ku militarnan no tabata train. E desishonnan i medidanan di Van Collen lo tin un impakto hopi negativo riba nos isla. Pero, pan pèk kaminda nos a keda? E bataya di malpais. Pais. Tras yeseronan ei, na aña djisiete diestres, tatin algu ta brui, algu ta aserkando i despues pa nan krusa e seru i drenta e teritorio di Malpais. I nan ta mira. Un dado momento cu e francesnan a crusa y baha e seru y nan sa awor cu no sobra masha entre nan cu e francesnan. Decidido, e francesnan ta marcha door di e veldnan di maishi cu ta tin e tempo n'ey na Malpais y nan ta bay den direccion di un cas, segun Hartog den direccion di un landhuis, anto ey tin shete shen hende cu a bini hunto pa bringa. Francesnan cuminsa marcha, marcha. I despues pa Shetor e konflikto kuminsá. Nos ta ban usa un mapa ku no ta dje bieu ei. E ta mas o ménos sien i dje sinku aña despues ku e fransesnan ataká. Pero riba e mapa akinan bo ta mira kon por a krusa e serunan ei, anto pasa stret dor di e tereno, anto bai pasa banda di e landhuis. Esaki ta hòfi di Malpais. Masha trankil mes awor aki na Pernal Djishete Djistres i ta duda ku tabata trankil den e área aki. E pregunta ta si e ehérsito lokal tabata hasi algu pa prepará kontra e atake. Wèl tin dos historia. Un ta bisa ku sí, esei ta e parti di e gobernador, e gobernador ta bisa, ami a duna nan tur kos ku nan mester, shete shengende traha riba trahamentu di loopgraven, trahamentu di muraya, anyway nan tabata prepará pa enfrentá. Pero ei mes bo tin un otro historia ku ta bisa ku nan no tabata hasi nada mashá konta Pensa riba bebe ku kome. Henter ora nan tabata pidi pa mas bebida. Esei ta pone bo puntra bo mes, Kon un hende asina por presta nada bon den un bataya? Tin asta un historia ku un ofisial haltu a sali for di su tènt anto el a mira sesenta ingles einan huntu kune anto el a puntra nan, Pakiko bonan ta aki? I nan a kontest'é, Wèl, nos ta aki pa bringa ku balentia. E di ku nan, No, bosnan ta aki pa bosnan haña bibida. Bai fajaki. Anto el a kore ku nan, nan a bai punta. Awor ban na e seru ku nan ta bisa ku na te abou di dje ta tin shen binti hende kolor oskur di Elmina, esta afrikano, posishoná. Ke mester nos tin ku sigui hartog su deskripshon di e kas komo landhuis? Aki banda algu serio a tuma luga. Awo kiko ta e problema? E problema ta ora bo tin ku warda, warda, warda te ora nan bisa bo bai pa bo ataka. Esaki tabata algu ku aparentemente hende nan no ta tin pasenshi. Nan a mira e francesnan yega. Mesora nan a bai pa nan, ande ei nan a duna nan posishon i hasiendo esaki tur kos a bai robes. Fransesnan pasa dor di tur e opstákulonan ku nan a traha. E fransesnan a rondoná nan, sera nan den. Tur hende na kareda. Pero e gobernador ta bisa, Ai si, pero nos ta tin ménos morto ku nan. Pero punto ta ku nan a pèrdè e bataya. E francesnan a planta nan bandera na mai pais y di e forma aki declara nan victoria. Ora tin un derota, semper un hende mester haña falta. Soldanan ta duna e lidernan falta. Nan ta core bay, nan no ta bon. Lidernan ta duna e soldanan falta, nan ta pensa riba come mento cu bebe mento so. Pero tin un fayo cu dos lider a haci den e caso aki cu bo ta pensa, E e. Dikon? Mi ta pará manera den un vaya keinan, land hei seinan, seru juku ei, seru kabritu aya. Nos ta pensa ku por ta e fransesnan pasa mei mei di nan dos, pero loke bo tin serka ki banda ta Varsum bai i Sami. Awo boso ta kòrda kiko tin na Varsum bai ku na boka Sami? Ba trae soldá, hende pa yuda. Unda? Unda nan a keda? Esaki ta e problema. Dos lider, Horst i De Bay. E responsabilidat ta bay kai riba De Bay. Pero nan a tuma e desishon pa duna nan hendenan òrdu pa nan deshasí dje munishon. Esta, polvo, bentena laman, kayonnan. klaba nan. Anto despues di esei kore bai punda. Dikon nan no a purba stroba e avanse franses? Nan a skohe e opshon di mas fásil, deshasí di tur kos, klabe kayonan, anto kore bai punda. Un eror tras di otro. Pero awor e fransesnan por marcha bai punda sin ningun opstákulo, anto na kaminda nan por hasi. loke nan ke. Dos fortalesa, Sint Michiel i Varssenbay, lo por a debilitá e avanse di e enemigu, pero nan a keda bandoná pa motibu di temor. Miedu a poderá di Debey i el a ordená pa klaba kayon purá. I benta heru ku polvo den laman. E fransesnan a marcha den direkshon oost, anto nan yega aki banda Plantersrust ku wèl gelegen, pero esei no ke men ku nan ta para ketu pasobra for di Santa Cruz ta bin dos barku franses i fei punda nan a spòt nan i nan a kuminsá pensa Ta dikon nan ta biniendo den direkshon aki i despues nan bisa, Wèl, kasi sigur ta pasobra nan tin munishon na bordo. Es ta bali kayon kayon, anyway yen kos pa yuda nan ataká siudat. I awor ku fransesnan haña munishon ku kayon, nan ta harma un posishon den e área di Roodeweg. Vijf punda nan a kuminsá bombardiá den e área di Roodeweg kaminda nan ta kere e fransesnan ta. Pero nada nada nada no a stroba e francesnan di harma nan cajonnan. Keren bali cajon tabata skeru bay bini, tanto di barconan den hafu tabata tira riba e direccion di Mundo Nobo y djey bek na ciudad, papiando di bombardeo cu cajon. Bo san ta corda con anteriormente m'ha menciona cu nan tabata claba cajon? Wèl, ya ku nos tin un kayon aki, nan laga mi mustra bo ta kiko mi ta kem'é. Oke, e parti mas patras di e kayon aki ta tin un buraku ku bo ta hinka e mecha den. Awa pa stroba e enemigu, nan tabata klaba e kayon, esta hinka un pidaheru den e buraku, klab'é mand'é te abou, pa asina e enemigu no por huza e kayon aki mesora. Anto esei ta prevení ku bo enemigu No por atacabo cu bo mes armanan. E atakenan tabata tuma lugar y nan ta bisa cu di binti shete pa binti ocho di februari entre shen ocho pa shen djesinku bom a cay riba punda cu forti. Niun lugar no tabata safe mas. Riba e plenchi di forti aki ta tin un mama cu un yu. E bomnan di e francesnan a alcansa nan, mata nan. Bo debe imaginá bo ku e bòmnan aki, nan ta menshoná bòm, tabata pisa entre trinta ku ochenta liber i tin di nan tabata bula den laria i e heru ei por a alkansá bo. Anto si nan la alkansá un hòmber den su kabes, mat'é. E tempunan ei ta tin muraya tur rònt di punda. Kimen bo ta sinti bo manera bo ta atrapá den e lugá aki, ningún kaminda pa bo kore bai den punda. Lógikamente ku hende muhé ku yu a kuminsá buska nan refugio pafó di punda i nan a lanta nan tèntnan pafó di punda pa skapa e bombardeo. Bo tin ku imaginá bo ku derepente for di porta di siudat eibanda bo ta haña un fluho di mama ku nan yunan ta sali for di porta di siudat sigui bai den direkshon di Altena pa einan lanta nan tèntnan i haña refugio. I mientrastantu e kosnan akí ta tuma lugá. Kapitan Cassar ta manda su hendenan pa diskutí e kondishonnan di Kòrsou su entrega aki na fòrti. Ke mi imaginá bo e área aki di Altena yen di tènt i nan ta bisa den e dianan ei hende riku, hende pober, hudiu, kristian, tur a bini huntu pa skapa nan bida. den e área di Altena. Pero den esei ta bini un hòmber riba kabai en ta ta kuminsá bisa e fransesnan a pasa rònt Kattegat via Saliña i nan ta yegando Altena. Mesora yen hende ta kore kabei gai pa nan por bai bèk na punda i asin'ei skapa nan bida pa e fransesnan no tuma nan di e otro banda i bai ku nan komo rehen. Loke a bin resultá ku e notisia ei ta fake news. Tur e kore kore ei por nada, kuatershen mil peso, treshen mil peso, shenti i sinku mil peso, esaki ta e montantenan ku bo por a skucha den e tempunan ei, i al fin al kabo shenti i sinku mil peso tabata e preis ku Kòrsou mester a paga pa haña su libertat, i e sèn ei ta sali for di e saku di e pueblo. Anto lego mais ei, ora tur kos tabata rònt, e gobernador Jeremias van Collin a organisá un dushi komementu pa e mesun hendenan ku a bombardiá su siudat. E kos ta sigui asina aki tambe, ku el a paga mil peso na e dos personanan ku a hasi e negosiashon. Esaki tabata nan rekompensa pa su nasi un bon trabou. But wait, there is more. Ora por fin e fransesnan a bai fei Kòrsou, Kòrsou a saludá nan ku nuebe tiru di kayon. Esaki ta algu ku bo ta hasi solamente ku paisnan amigu. no ku bo enemigunan. Tur e kosnan aki pa bisa ku den e tempu aki ta tin kosnan ku a sosodé ku no ta kuadra. Awo ami ke sa kiko a para di kasá despues ku el a bai fei Kòrsou, pasobra ta un hòmber ku despues di dieshete diestres su nòmber ta riba diferente mapa akinan. Pa kontestá pregunta ei nos tin ku bai bèk na e palasio. Na Francia, e palacio di Versailles, den huki tin un homber sinta eso niun hende no sa ken e ta, e ta completamente bandona. Tin ora un homber a bisa, Bo san sa ken e homber aki nan ta? E homber aki por hasi mas cu un barco cu hopi di bosnan por hasi cu henter un armada. Si, e homber aki nan ta casar. Esey tabata casar su delaster momento. den gloria. E hòmber aki a bira pober pober i e mester a pidi su ruman muhénan pa dun'é sèn. I e ruman muhénan mes no ta tin masha moda, ke men e tabata un sakrifisio pa nan tambe. Pero i nan bo ta mira kon un hende ku mester ta tin hopi plaka a kaba bashí. Bashí. Awa gobièrnu tabata debé un sèn i p'esei e tabata zòr kontinuamente pa e haña un oudiensia ku gobièrnu. Tin algu ku mester a bai hopi robes den kombersashon entre e ku e minister di Finansas. Nos no sa kiko presis, pero despues di e oudiensia ei, el a bai será, el a keda kuater aña será, nan a deklar'é komo un hòmber loko, anto el a muri den prizòn. Esei tabata e fin di Jacques kasar. Tempu mi ta studia, un profèser a bisa nos un kos ku nunka mas mi no a lubidá, e di, Den bida bo tin ku tene kidao ku tres kos, the gold, the glory and the girls, plaka, poder i paranda. E kos ei, pa nos papia di dje, laga nos ban un otro kaminda. Bo sa, poder ta pone e hende di mas humilde bira un hende ku kompletamente bo no ta rekonosé mas. Abraham Lincoln a bisa, Kasi tur hende por wanta kontratiempo, pero si bo ke tèst un hende su karakter di bèrdat, dun'é poder. Plaka, poder, paranda, pero tras di tur e palabranan akí tin un otro palabra, ku dishi. Dikon ku dishi? Pasobra nos ta mira ku dishi den e historia ku nos a papia di dje, tantu si ke fransesnan komo liderazgo na Kòrsou. E fransesnan a pasa tur kaminda ta pluma, ta demandá sèn, ta mata, pero djaki banda parti Kòrsou tambe bo tin. Un gobernador cu su palabra ta absoluto, niun hende nadi bis'é y e ta haci negoshi cu e enemigo. Cu dici ta e deseo insaciabel pa rikesa, poder y posesion. E ta un deseo intenso pa acumula mas cu bo mester of mas cu ta necesario. Y un hende cu ta codisha ta pone su interesnan prome cu e bienestar di otronan. Lamentablemente hopi bia Esaki ta resultá den un kondukta ku no ta étiko. E último di e dies mandamentunan ta bisa, No deseá nada di otro hende. Ku otro palabra, sea kontentu ku loke bo tin. A wak akinan kiko Pablo ta bisa Timoteo, E ta bisa, Pasobra amor pa plaka ta rais di tur sorto di maldat. Anto Switzer ta sigui, e ta bisa, Tin hende ku tabata asina haragan pa plaka ku nan a desviá di fe i kousa nan mes kurason tur sorto di doló. Wak, akinan nos ta haña nos ku palabranan serio. Haragan, desviá i kurason ku ta hasi doló. Pero kiko Pablo ta avisá Timoteo pa e hasi? E ta bis'el, Djis despues, pero abo ku ta hòmber di Dios, hui for di e kosnan ei. Ke men bo tin ku hui for dje kosnan ei? I e otro kos ke ta bisa bo bo tin ku lucha, lucha pa bo kondukta agradá Dios. Loke ami por saka for ke ta bisa bo bo mester para konsientemente

ku loke bo tin. Nos tin ku realisá un kos, anto ku esaki tin di ber ku eksistensia di bida. Pablo ta bisa un kos ku nos ta tende hopi bia, Pasobra nos no a bini ku nada na mundu i nos no por bai ku nada tampoko. Esaki ta bottom line. Si bo komprondé e kos ei, e ta bisa bo e rinan bo ta siña biba satisfecho ku loke bo tin. Ta manera nos ta biba den un tempu ku nada no ta satisfasé hende mas. Hende for di edat hóben ta manera nan no ta kontentu i nos a pèrdè bista di e kosnan chikí ku ta duna bida balor. Den Juan seis trinta i sinku, Hesus ta bisa, Tami ta e pan ku ta duna bida. Esun ku bini serka mi lo no haña hamber nunka mas. Esun ku kere den mi Por konta ku nunka mas e no ta haña set. Hesus ta bisa, E tei pa bo e tei pa yena loke bo falta. Un kos mas, un kos mas pa kombatí ku dishi. Nunka, nunka, mi ta bolbe bisa et, nunka no lubidá foi unda b'a bini. Dios a bisa David un kos mashá great mes, Mi ta establesé bo dinastia. Ta wak kon David ta reakshoná. David a bai den presensia di Señor. Sinta kaminda e arka ta, anto el a bisa Señor, Señor mi Dios, ken mi ta? Kiko mi famia ta ku bo a laga mi yega asina leu? Nunka no lubidá fo'i unda b'a bini. Den un mundu ku tin set pa fama, set pa poder i yen otro kos, laga nos tin set. pa nos ta manera Hesus. I esaki tambe ta importante, no montoná tesoro aki na mundu, pero montoná tesoro den shelu. God bless.